די דרך הלימוד, אפילו איך פארשטיי נישט קיין לערנען, איך האב נאך נישט קיין חברותא צו לערנען, איך האב נישט קיין קאפ צו לערנען, איך האב א שווערע שטוב, איך האב א שווערע פרוי, איך האב שווערע קינדער, איך האב אזוי סאך צרות אין לעבן, האב איך א פלאץ וואו איך קען זיך באהאלטן, האב איך א פלאץ וואו איך קען זיך, וואו איך קען זיך מחיה זיין, וואו איך קען זיך בארואיגן, וואו איך קען ארויסקריכן פון מיין פלאנטער, וואו איך קען ארויסקריכן פון מיין, פון מיין, פון מיין בלאטע, דאס וועט איבערדרייען דיין גאנצע שטוב, וועסטו זען. א אינגערמאן ער קומט אהיים ער לערנט אביסל, באקומט א באקומט א קוקט ווערט ארויפגעקוקט ביי די ווייב און קינדער, א מענטש קומט אהיים, וואס ביסטו דא, שוין אזוי איז עס, נו וואס ביסטו דא זיך אנצולייגן אויף מיר, נו גיבסט מיר עבדות, נאכדעם וואס דארף איך יעצט באדינען וואס נאך דארפסטו, ס'פארלירט זיך די רעספעקט, אבער אז א מענטש פירט זיך אויף מיטן אייבערשטען, וועט זיך די ווייב וועלן מכבד זיין, די ווייב וועט דיר זוכן ווי זי קען דיר עפעס העלפן, נו, אפילו דו האסט א פשוטע פשוטע פרוי, אז טראכסט איך ווייס איך האב נישט קיין רעבעצן, מיין ווייב דארף נישט קיין דיין, רעדט נישט דא פון קיין דיין, אפילו האסט א פשוטע פרוי, אז זי זעט אז די מאן פירט זיך מיטן אייבערשטן, איז א איד, איז א אנדערע שלום בית, א אנדערע שטוב, אנדערע לעבן. אז דער צדיק זאגט לערן אינדערהיים העסטו האבן שלום בית, איך גיי עס פרובירן צו טון, אביסעלע אביסעלע לערנען אין שטוב, בפרט א אינגערמאן האסט חתונה געהאט, ווי לויפסטו ארויס ביינאכט, ווי לויפסטו ארויס ביינאכט, דיין ווייב קען זיך נישט א עצה געבן, ווען שוין שפעטער, איך ווייס האסט עלטערע קינדער, שוין, איין זאך קען מען זאגן, די די מען קען שוין בעטן די מיידל זאל באדן און די יונגל זאל צאמנעמען, א יונגע ווייבעלע מיט פיצקעלע קינדער גייט דאך אראפ פון זינען. גייט אראפ פון זינען, ווי לויפסטו ארויס? ווי לויפסט, ווי טשעקסטו ארויס? דו גייסט דאווענען? אקעי, דאווענען דארפסטו גיין דאווענען, קום צוריק אהיים נאך דאווענען, קום אביסל העלפן, וואס, וואס, פארוואס איז דאס נישט ביי דיר אזוי חשוב ווי דיינע חברים? פארוואס? ניין, דער מענטש דארף זיך אליינס פרעגן די קשיא. פארוואס מיינע חברים? כ'האב נישט. ווי גייען מיר היינט פארברענגען? אפשר גייען מיר היינט צום וואסער? אפשר גייען מיר היינט ערגעץ איך ווייס ווי? סתם אפילו סתם שיין שמועסן, נישט קיין חס ושלום שלעכטע זאכן. אבער די ווייב, כ'האב נישט קיין כח, כ'ווייס נישט וואס איך זאל אנטלויפן פון. אבער ס'איז דאך א ביזנעס, דו בויסט א ביזנעס! דו בויסט א ביזנעס! האסט קליינע קינדערלעך, שמועס מיט זיי, פארברענג מיט זיי, שפיל זיך אביסל מיט זיי, ענטפער זיי זייערע קשיות, ענטפער זיי זייערע קשיות, וועלן די קינדער אויפוואקסן געזונט. א גוטע מלמד דארף נישט פרעגן די מנהל וואס טוט זיך אפ ביי אים אינדערהיים, דארט איז דא שלום בית. א גוטע מחנך, ברענגסט אים א קינד, ער זיצט מיט אים א וואך צוויי, ער ווייסט פונקטליך וואס טוט זיך אינדערהיים ביי יענעם. מיט א קינד איז צופליקט איינעם אין א ישוב, אקעי, דאס איז א פראדוקט פון עלטערן וואס קריגן זיך, דאס פאסירט, עלטערן קריגן זיך, יעדע קאמפאני געבט ארויס פראדוקטן, נו, קומט א כיתה, מען זעט אסאך מאל קינדער, געזונטע קינדער, באחיינטע קינדער, אלץ, זיי ווייסט ווי אריינצורעדן, ווי אריינצופרעגן, ווי צו לאכן, ווי צו וויינען. אה, דאס איז א פראדוקט פון עלטערן וואס רעספעקטן זיך איינער דעם צווייטן. דאס איז א א קינד פון עלטערן וואס קריגן זיך נישט איינער מיטן צווייטן. קומט א קינד אין חדר און פול מיט באבאס, יעדע פאר מינוט האט ער מיט א צווייטן צו טון. אקעי, עפעס גייט דא פאר. עפעס גייט דא פאר. און זייט דו העסט לערנען אביסעלע תורה אינדערהיים, וועסטו אויסלעשן דעם פייער.